Бу мәчетнең ишекләре көнозын ачык. Һәм имам ышандырганча, һәркем өчен ачык. Габделсамат исемендәге гыйбадәтханәне үз итүчеләр аны хөрмәт белән Подвал Шәриф дип йөртә. Мәчет Казандагы торак йортның ярым подвалында урнашкан. Сәлам алейкум вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһ. Мәчет халык арасында популярмы соң, хәзрәт? Йөрүчеләр бармы, күпме?
Безнең мәхәлләдә шушы тирәләр бөтенесе беләләр безне. Мин дә аларны беләм. Он ел бит инде мин монда. Алар хәзер үзебезнең кеше булып беттеләр инде. Урысы да, марҗасы да, татары да. Бөтенесе дә хәзрәт. Сәләму алейкум, хәзрәт. Здравствуй дип йөриләр. Монда ябык булса ишек. Э, марҗасы да, урысы да. Ты что, заболел, что ли? Дверь закрыта был, я приходила, ди, менә. Шундый. Димәк, бу мәчетнең эшләвенә бу йортта яшәүчеләр каршы түгел, хәзрәт? Юк, юк, юк.
Бирегә сез имам булып килгәндә, э, нинди эшләр майтарырга теләгән идегез? Нинди проблемнарны хәл итәргә уйлаган идегез? Һәм шуларга ирешеп булдымы?
Ирешеп кенә түгел, мин артыгына да ирештем шикелле. Монда мин килгәндә, әнә тегендә, кергәндә, тегендә бер ишек бар бит. иш, коридордан беренче ишекне кергәндә сул якта бер ишек бар. Менә шул гына комната янында. Ул урталай чаршау белән бүленгән иде, анда кеше юк иде. Салкын иде монда. Монда бер нинди нәрсә дә юк иде. Мин килеп кердем дә, әйтәм, Алла Тәгалә биргән йорт ахыры бу. Моны рәтләп булса, бәлки әле монсын да алып булыр, бәлки монсын да алып булыр дигән фикер белән эш иттем дә мин хат язып Мансур хәзрәт белән сөйләшеп, хат язып бардык инде. Мин бардым инде. Ну, шул хатка Гүзәлия Талгатовна язып куйды. Табып бирегез, гыйбадәт кылырга, пока мәчет салынганчы. Монда бит Боровскида мәчет салынырга тиеш иде. 96 э, елны. Исмаил хәзрәт э, анда башлап бирде моны. Исмаил хәзрәт алган комнат ул тегесе райисполкомнан. Ну, Аңар насыйп булмаган инде. Ул киткән, кешеләр йөрми башлаган. Мин килгәч, бабайларны эзләп табып, монда йөри башлаган бабайларны, аларны чакырып китереп, алар биш-алты кеше җыелды, аннан тугызлаган кеше җыелды. Ә бу бүлмәләрдә нәрсә иде, хәзрәт? Бу бүлмәдә московский организация иде монда. Московская организация бит буласы бит әле ул вакытта бетмәгән. Московская организация монда эчеп утыралар, ялар да мине то былай яхшы яктан сөйләшкән булалар, но үзләре эчәләр, тарталар. Но мин бергә кергәнем юк, килеп кердем дә монда, әйтәм, о, монда эчеп утырасыз, миңа намазга бик әйбәт икән бу, дидем мин. Ты что, хәзрәт, ты что, не надо, не надо, не надо, диләр. Әйтәм, все, Аллаһ Тәгаләдән зависть ит. Миңа ошый бу коматыгыз. Шулай итеп торгач, менә бер өч елдан аларга китәсе булды, миңа монда керәсе булды. Габделсамат мәчете хәзер тулы хокукына эшли. Мәчеттә дәресләр алып барыла, алты төркемдә мөселманнар башлангыч дини белем ала. Ни гаҗәп, әлифне таяк дип белмәгәннәр дә ислам нигезләренә инде ике ел эчендә төшенеп җитә икән. Шуңа күрәме, мәчетне шәһәрнең ерак районнарыннан ук эзләп киләләр. Шул рәвешле ул Аллаһ йортының исламдагы мәгънәсенә туры килеп яши. Гап-гади шушындый кечкенә мәхәлләгә мәчетне тоту, аны җылыту, башка кирәк-яракларын табу, ул бер дә җиңел түгелдер. Менә сез бу юлларны ничек табасыз? Кая барсам да, каршы килгәннәр юк. Җол кешеләре дә, райисполком кешеләре дә, әгәр дә ярдәм кирәк икән, мин аларга барам. Алар мине беләләр. Шуңа күрә ярар, Мискин бабайга булышыйк диләрдер инде. Димәк, теге мөселманнарга каршы ярдәм итүчеләр юк, теге э, дәүләт оешмалары ярдәм итми дигән сүз ул бик дөрес түгелме? Юк, ничә барсаң, э, сорасаң, әгәр дә Моны, менә, например, мин барам икән, менә шушыны ремонтлап бирегез дип, берәр строительный организациягәме, или янда химкомбинат нигенәме барам име, алар миңа каршы килмиләр. Хат белә кил, хәзрәт диләр дә, ипсе, мин хат белә барам, Мансур хәзрәттән кул куйдырам. Ә куйдырмасам, үземнең кулда ярый минем, минем шәһадәтнамә бар, мөфти буенча минем имамлык вазифам бар. Минем кул куюда ярый. Но мин инде аларны борчысым килми, үземнең көч белән ишетәм. Бабайлар бар бит, бабайлар алар 70-80 яшь, алар бит дөнья күргәннәр, нүжәли моны сылый алмыйлар алар. Нүжәли мин аны э, монда үземә ошамаслык иттереп, менә шушы кеш калдыртам инде. Кеше бер хәл инде теге акчасын табырга кирәк бит әле хәзрәт. Акча
Менә бит бабайлар килде, алар һәрберсе салгандыр анда унар суммы, берәр суммы, берәр тиенме, име. Шул җитә бит инде. Сәләк акчасына яшәгән җит. Я, нәрсә җитә бит инде, нишләгән. Нәрсә миңа машина алырга, дача салырга, что ли? Ә, минем квартирам бар, пенсиям бар, минем име. Ә калганын Алла Тәгалә. Сезнең өчен менә аермасы бармы кайсы мәчеттә эшләүнең? Юк.
Монда миңа тынычрак. Монда тынычрак, монда бабайлар тыныч бабайлар. Әйбер югалмый монда, әйбер урламый монда. Менә бит берни ди охрана юк бит монда, әйме? Чыгып та китәләр, нитеп тә мин. Ягъни бер-берегезне яхшы беләсез. Әйе, беренче бер-беребезне яхшы белә. Белмәгәннәр дә килә, ну белмәгәннәр дә алар Э, монда бар и йөрүчеләр, билгеле, минем башында тишеп чап киттеләр монда, неме, гаит алданан бер биш ел элек микән. Э, андыйлар бар и, аларны Алла Тәгалә озак яшәтми бит инде аларны. Я төрмәгә алып китә, я Актык юлга алып китә дигән шикелле, алар беттеләр. Юк. Ә кала торган мондагы салучылар алар теге чүплек кырыенда йөрүчеләр, алар бөтенесе дә белә мине. Зыян итмиләр алар. Мин узганда, менә киләм мин анда, алар күреп, кулларын сузып, хәзрәт, сәлам алейкум, хәзрәт, нихәл дип киләләр алар. Сез андый кешеләрнең мәчеткә йөрүен теләр идегезме хәзер? Ну, аларны йөртеп булмый бит. Укыдым бит. Алла Тәлә теләгән кешесенә генә шушы гыйбадәт кылырга ирек бирә. Теләмәгән кешегә ул ирек бирми. Алла Тәлә тели икән ул кешене монда китерергә. Алла Тәләдән вәгъдә вакыты җитә икән, ул килә. Минем кишләү аңар кирәкми. Мин кишләсәм, ул киргә таба китә. Шуңа күрә аларны көчләргә кирәкми. Менә шул исәнләшеп йөри торгач, хәзрәт, миңа менә өйрәнәсе, кер, пожалуйста. Кер, ишек ачык бит, кер. Нишләп монда торасың? Юын әйбәтләп, ванның бар, юын да әйбәтләп, чиста күлмәген ки дә кил. И Нормальный кеше булырсың. Кайберләре килә, вәгъдә җиткәннәре, кайберләре юк, килми, инде нишләтәсең. Хәзрәт, менә кеше мәчеткә йөри, гыйлем алырга килә. Менә алар нәрсә өмет итеп киләләр һәм шул өмет иткәннәрен алалармы? Адәм баласына нәрсә бирә? Алалар, алмасалар, рәхмәт әйтеп килеп, э, рәхмәт әйтмәсләр иде. Хәзрәт, дога кылган иең, менә әйбәт кенә бәби тапты бит кызыбыз. Аллага шөкер дип киләләр име? Менә эше начар булган ие, машина белә бәрелгән ие, тегел әйткән ие, болай әйткән ие, ярасы бик зур ие. Э, менә монда кереп кылдырган ием, Аллага шөкер терелеп чыкты бит әле. Менә бу рәхмәт сүзләре бит инде. Шулаймы? Шундый. Миннән ул, миннән түгел ул, Алла Тәгаләдән без сорыйбыз. Алла Тәгалә сорарга кушкан, сорагыз, бирермен дигән. Алланы Магданур хәзрәт кебек кешеләр белән аралашкан саен, күңел халәте, тәрбия, карашлар адәм баласының тышкы кыяфәтендә чагылыш табуына ныграк ышанасың. Хәзрәткә, мәсәлән, 79 яшь, ә ул үз яшенә хас булмаганча җиңел хәрәкәтле, тирән фикерле, йөгерек телле һәм зирәк аксакал. Алмаш турында уйлыйсызмы сез, әзерлисезме? Үз ярдәмчеләрегез бармы? Бар, нишләп булмасын.
Яшьләр малар. Менә сез яшьләрне калдырыр идегез менә шундый мәчеттә?
Яшьләр алар үсәргә тиешләр. Яшь кешене бер мәчеттә калдырып минем калдырасым килми. Яшьне. Ул әле утырып бетмәгән. Дөньяның әчесен, тешесен әле ул күрмәгән. Ул бер колеядан гына апарыла может. Минем бар, әйтик, олырак, тәҗрибәле кешеләр. Әгәр дә кирәк икән, аларны итәргә була. Һәрхәлдә минем яшьләр өчен, яшьләр алар укырга тиеш, эшләргә тиеш әле. Мондый хезмәттәшләргә. Мондый хезмәттәшләргә тиеш. Һәм эшнең, хезмәтнең тәмен белергә тиеш. Аннан ары гына менә. Әгәр дә шушы хезмәттәшләрең килеш намазын, уразасын тотып баралар икән име, шәригать хөкеме белән яши икән ул, ул вакытта инде өйләнгән, балалары үсеп җитә хәзер, ул уже акыл утырткан. Ул вакытта куярга була. Акыл кешене дә өйрәтә ала да? Кешене дә өйрәтә ала. Ә моның бернинди гыйбарәте юк, бернинди нәрсә, бернәрсә нитә алмый ул. Нәрсә язган менә монда язып чыгарган берсеме? Журналист язганмы, кем язган? Шуның буенча эш итеп, үзеңнең тәҗрибәң булырга тиеш бит инде. Менә сезнең үзегез өчен имам булу ни кадәр дәрәҗәдән генә кадерле дип әйтимме, мөһимме?
Имам булу, әгәр дә чын күңел белән барасың икән, ул билгеле дәрәҗә. Әйтик, менә бу мәхәлләнең башы булып чыгасың бит син дин буенча. Син аңнатырга тиеш шушы мәхәлләгә дин турында, әхлак турында, бөтен нәрсә турында. Син аңнатырга тиеш буласың. Син җаваплылык. Теге дөньяда да синнән сорашаклар. Шушы мәхәлләнең начарлыгы турында, яхшылыгы турында да.
Габделсамат мәчетенә гыйбадәткә килүчеләрнең күбесе өлкән яшьтәге ирләр, әлбәттә. Алар шушы мәхәлләгә береккән. Дөнья зарлары да, шәхси шатлыклары да уртак. Вакытлыча дип кенә ачылган бу ярымподвал гыйбадәтханәнең, янәшәдә яңа мәчет төзелгән очракта да, ябылуын теләмәс иде алар. Чөнки нәкъ менә шушы мәчеткә Исламның татулык, тынычлык һәм камиллек үрнәге икәнлеген расларга насыйп булган.
Йә нәби, сәлам галәйкә, йә рәсүл, сәлам галәйкә. Йа хәбиб сәлам галәйкә саләвату вә галәйкә.
Татар эстрадасында яңа музыкаль төркем оешты. Азат Хәдиев белән Вәли Фазлыйәхмәтов фәкать мөселман тематикасына гына багышланган җырлар башкарырга ниятли. Иҗади коллектив Райян дигән исем алган. Ул оҗмах ишекләре дип тәрҗемә кылына. Мөселман егетләре

Сызып ташламадык инде шул хезмәтне, Аллаһ юлында ислам җырларына юнәлдерергә булдык. Әлбәттә, иң беренче урынга хәләл-харамны куябыз. Аллаһның ризалыгын алып калыр өчен бу тормыштан, әлбәттә, хәләл-харамны белергә туры килә. Шуның өчен бер фильтр аша үткәрәбез һәрбер җырларны һәм гамәлләрне, мөселман кешесе буларак. Икенчедән, монда безнең җырларыбызда җәмгыятькә кирәкле булган, аларны күтәрә торган фикерләр дә ята. исламның кайсы бер якларын яктырта торган фикерләр ята. Өченчедән, әлбәттә, бу безнең кәсеп кебек тора инде, эш урыныбыз.
Ислам сезнең иҗат юнәлешегезне үзгәрткән, менә яшәешегезгә ул нинди йогынты ясады? Хәтерлисезме менә ул көннәрне? Әйе, хәтерлисезгә.
Сорау шунда инде ничек исламга килдегез мәсәлән? Башланды инде.
Без инде артистлар булгач бик күп йөрергә туры килә, поездларда, самолетларда бит инде гел бергәләп, вакыт күп сөйләшергә. Шул вакыт күп булгач, инде сөйләшәбез, нәрсәдер бер-беребезгә аңлатабыз, э, фикерлибез. Бәхәсләшәбез.
Бәхәсләшәбез шулай итеп. Чәй эчәбез, тагын сөйләшәбез. Шулай э, бик, ну, э, ничек дә әйтим, дуслар бит инде без. Э, дүрт җегет идек, бик дуслар идек. Хәзер дә инде дуслар. Шул э, Аллаһ Тәгалә шулай безне китергәндер дип уйлыйм инде, минемчә инде мине. Э, Беренче намазымны укыдым мин поездда. Поездда басып, анда э, селкенә селкенә инде э, беренче намазны шунда поездда башладым. Ул вакытта нәрсә кичергәнегезне исегездәме сезнең? Тояс, нәрсә тойдыгыз менә шушы намазны үтәгәннән соң? Җиңел булып киттем ул. Халәтне хәтерлисезме? Эх, укып өлгердем намазны, үлгенчә дип шулай.
Мин ничек уйладым? Үземчә инде әйттем. Аллага шөкер, менә шул теге киртәне сикереп чыгып, менә яңа яңа сулыш алып, яңа юл алып дип үзем, үземә инде ничектер әйттем мин. Әйттем. Шул вакытта ук ничектер, ну, җиңел, җиңел килдем. Ул менә күңелдәге җиңеллек бу. Әллә чыннан да тормышта да менә җиңеллек барлыкка килдеме?
Ислам бит инде Аллаһ Тәгалә биргән кешегә җиңеллек өчен, менә кешегә яшәргә җиңел булсын өчен. Чөнки менә Азат бит әйтте, э, исламда бөтен э, проблемаларга, бөтен мәшәкатьләргә э, шешелеш бар.
Менә Без үзебез үзгәргәнгә күрә, баштагы төшенчәләр үзгәргәнгә күрә, тормыш безнең бөтенләй үзгәреп бетте. Э, бу, әлхәмдулилла, исламга килгәч, нәрсәләр таптык, нәрсәдән без кырып калдык, нәрсәдән кытылдык, болар бенсе уйлап карасаң бар. Мәсәлән, чып калды күп проблемалар. Әлбәттә, исламда проблемаларга чишелеш бар, һәрбер проблемага, мәшәкатькә. Шулай бит? Ләкин проблемалар үзләре алар юк. Мәсәлән, э, хамер харам. Хамерне чибибез, хамер белән бәйләнгән бернинди проблема да юк инде. Шуның кебек нишләргә икәнен беләбез, чишелешен беләбез, ләкин проблема үзе юк. Чөнки Аллаһ кушканча яшәсәң, бар әйбер дә үз урынына баса. Шулай да Азат, менә сезнең иҗади юнәлешегездә бүгенге эстрада э, тормышына кайтсак, э, сезгә э, җиңелдер дип ышанасы килми. үзегезнең тамашачыгызны булдыру, моның белән кәсеп итү.
Әлбәттә, э, ул э, җир себерүче булып эшләсәң дә үзенең авырлыклары бар. Үзенең халәл харамын алдында калу дигән урыннар була инде ул тормышта. Шулай бит. Монда да бу эштә дә авырлыклар бар. Аларны аптырап калмаса гына, э, нишләргә икәнен белсә, тормышта кешегә яшәргә җиңелрәк. Мәсәлән, без үзебезгә нәрсә кирәген беләбез. дип әйтик, шулай бит, әлхәмдулилла. Э, нәрсә телибез? Әлбәттә, э, теге бизнес ягыннан килеп кенә акча җыеп алу гына түгел әле монда. Чөнки күпмедер э, менә күпмедер вакыт үтте, шулай бит. Әле без монардан нәрсәдер алганыбыз юк. Күбрәк бирәбез, шулай бит. Шуның өчен, ләкин безнең өметебез бар, өмет без беләбез, менә бу юнәлеш кешегә кирәк, яшьләргә кирәк, кирәкми дип әйтүчеләргә дә кирәк әле ул. Шулай бит. Безнең нәтиҗәләре алдарак булачак, иншалла. Хәзер сез нинди җыр иҗат итәсез, Вәли?
Хәзер без үзегез күрәсез, яңа җыр өстендә эшлибез. Алда безне көтә бит инде Мәүлид кичәләр. Шул Мәүлид кичәләргә багышлап, пәйгамбәребезгә багышлап яңа җыр иҗат итәбез. Ул булачак э, татар телендә һәм гарәп телендә. Шул ук э, мелодиясе калачак, ләкин татарча да, гарәпчә дә булачак. Шундый җыр һәм алдагы планда безнең э, шулай кала инде сольный концертлар ясау шулай альбом чыгару.
Планнар ул Наполеоннан да уздырабыз кайсы вакытта, шулай бит. Э, тормышка гына ашырып бетереп булмый кайсы бер әйберләрне. Ләкин безнең сольный концертка, мәсәлән, э, программасы ничек булырга тиеш, ул билгеле инде. Хәзер җырларны гына туплыйбыз, шул э, темаларны тауып, аларга җырлар язып. Эш күп инде. Әлбәттә, сольный концерт белән чыгачакбыз, иншалла. Шул безнең ният. Менә хәзер сезнең арсеналда мөселман кызы дигән, Болгар иле дигән һәм Пәйгамбәребезнең тормышына багышланган җырлар бар. Мәсәлән, минем фикеремчә, туган як турында да, әниләрне ярату турында да, балаларга мәхәббәт турында җырлар да алар э, динебезгә, исламга бер дә каршы килми. Шулай булгач, менә никадәр дәрәҗәдә актуаль бүген дини темага гына җырлый торган төркемнең булуы. Менә э, ничек дип әйтим. Менә дини дигәч тә бары тик мөнәҗәт кенә җырларга дип без җыелмадык бәлиләр. Шулай бит. Дини нәрсә ул? Нәрсә исламга каршы түгел? Болар бөтенесе дини. Әгәр каршы икән, ул бүтән диннән дигән сүз. Шулай бит. Мәсәлән, Мәсәлән, әнкәйләр, әнкәйләре нинди урыны, хатын-кызның нинди урыны ислам дине буенча шулай бит? Азат, менә әүвәлге группа белән сезнең хәзерге иҗатыгыз бит бер-берсенә каршы килми кебек. Килми.
Килми инде болай. Но монда җырда эш түгел бит инде. Мәсәлән, без җырладык, әйбәт җырлар, Казан егетләренә дә әйбәт, туры килә торган. Монда эш түгел бит. Ә нәрсәдә соң? Нәрсәдә?
нәрсәдә без кешеләр үзебез бер яктан караганда бер төрле үзебезнең инстинктларыбыз органик ихтыяҗларыбыз безнең бер төрле ләкин кешеләрнең дөньяга караш төрле һәр кешенең төрлечә шулай бит ләкин шулар шул карашлар арасыннан хакыйки аның берсе генә аллаһ тәгалә нәрсә дип әйткән менә шул гына дөрес шулай бит шуның өчен менә бу безнең тормышка безнең караш Без беләбез, һәрбер кеше кыямәт көне торып басачак. Аның бу тормышның аның бик тиз үтеп китәчәк. Һәм шуның өчен без кешеләргә аңлатырга тиеш, чакырга тиеш, ешрак бу адашучылар, ялгышучылар үзебезнең туганнарыбыз арасыннан аларга Кем белән без элемтәдә бу дөньяда, аларга без үзебезнең ну, сүзне җиткер, ислам динен җиткерергә тиешбез. Шуның өчен монда безнең максатыбыз җырлар җырлап, акча эшләп кеше көлдерү генә түгел бит инде, шулай бит. Һәм башка яклар гына түгел. Монда без Аллаһ Тәгалә безгә йөкләгән бурычны ничек без булдыра алабыз? Әлбәттә, без җыр юнәлешендә, мәсәлән, шул яклап киләбез әле җырлар. Ниһаять, мин сезнең
аерылып, шушы икегезнең әмма әүвәлге группадан үзегезнең махсус төркемегезне булдырып эшләвегезне аңладым кебек. Ягъни мөселман кешесе ул ислам динендә булгач, ислам дине тәгълиматларын үтәп яши башлагач, Ул аны үзендә генә саклап яшәтә алмый. Юк, мөселманны бу шундый корт керә дип әйтик, шулай бит? Һәрбер мөселман, аңлапмы, аңламыйчамы, барыбер үзенең динен таратырга тырышачак. Ул, Аллаһның сүзе җирдә булсын дип, нәрсәдер эшләргә тырышачак. Ләкин монда безнең карашлар гына төрле, мөселманнар белән төрлечә булырга мөмкин монда, ярар. Ләкин һәрбер мөселман үзенең динен булдырырга тырыша. Бу мөселманның табигый халәте. Без дә шулай, менә шул яктан, кемдер, мәсәлән, анда башка яктан без менә җыр ягыннан булдык әле эшләргә. Ә шул. Җегетләр, изге ниятләрегез тормышка ашсын, Аллаһ ярдәменнән ташламасын. Амин, шулай булсын.